Yn y bennod yma, mae Hannah'n edrych ar y rhaglen orffenedig am y tro cyntaf. Na, sa lico hwnna.
O na, sa lico hwnna o gwbwl. Ac mae hwn yn disaster. Gwersi rasio gyda Rhys Lloyd. So, dyna ni mewn point of entry amser. Ok. I'm in for that.
A eilir tad Hannah yn esbonio shwt mae Jack in the Box yn gweithio. So, bydden nhw gyd yn agor un pryd. Bang.
Good, diolch.
Lle rhaid i ni hwnna, to, yn ar... Chos mae hwn yn disaster. Yeah. Gofeir e. Wow. Ta-da!
Bright. Mae serious lliw arno fe. O ma eitha neis ti'n meddwl? Odi ma fyn. Ie rhydd.
Reit de, co ni off de. Slowly does it. Slowly does it. How many people does it take to get a mini out of a trailer? O. O. Rwbeth. Odi ar y wheel.
Odi. Mae'r wheels rhy agos fyna. Front left. Well bo' ti'n sylwi nawr na cornel gynta. Ie. O be' bynnag neud cwpwl o tacs. Ie.
Going that route is now. Trial ca'l y mini ma mewn. Ma' rai' fi gyfalu tra o'n i'n gwel' chi Emyr yn trial twmpo mewn i 'on.
O na jyst y un. A 'na ni. A ni. Ei, ma' 'da ni bois.

So ti'n neud pob peth ar y computer? O'n i'n, so byddai'n paratoi popeth fan hyn nawr cyn hala nhw draw i'r machine i dorri mas. Na clever!
A o'n i, ie, yym, licks yn UHOV yw e ond yy y machine sy'n neud y gwaith caled. O, 'na ti. Yym, dwi wedi bod yn cael bach o play cyn i chi ddod. Ok.
Ww. O waw! Cwpwl o options fan'na.
Fi yn lico'r trydydd un lawr. Hon fan 'yn?
Ie. Ie fi credu ma' fe'n clwmu miwn gyda'r car fel y du. Yndi ma'r du yn neis on'd yw e? Odi hwnna'n fwy cymhleth wedyn na rai arall neu t'mod ma' n'w gyd yn myn' i gymryd r- rhif un amser? Na 'dyn ma' n'w gyd yn myn' i fod rwbeth yn debyg rili. Be' bydde'n neis i neu' falle yw yym roi enw Mini Hanner Medi fel enw'r gyfres. Ie. Ar y car rwle. Digwydd fod ma' vinyl 'da fi sy weddol debyg i Lliw y Car, so gallen ni neud e'n hwnnw neu... A neud e nôl yn y lliw 'na reit ie ok. But I'd always font o hynny 'fyd bydda? Ie. Na sai'n lico wnna.
O na sai'n lico wnna o gwbwl. Sai'n siŵr byti wnna 'fyd. Ma' wnna'n oreit dydyw e? Ti'n meddwl? Odi fi'n credu bydd e'n edrych fatha teulu. Ma' fe'n bold ma'n obviously beth yw e on'd yw e? Yn gwyn neu yn lliw y car? Falle gwyn ti'n meddwl? Ie falle fynd wel y silver 'na fyddwn i'n iwso. Silver ie.
Ma' fe'n taio fe miwn mwy on'd yw e? Ie fi itha lico hwnna fela nawr. Ie definate.
Ech yn gwd, re? O re, bydd e'n eich yn neis.
Rein yw'r lliwiau...
Sa'n siŵr, dwi moyn ti weld rein, dwi wedi bod yn cwatio rein wrth y ti yma. O, just in case.
O, gosh, waw, drych ar lliwiau Tracy yma. Ie, mae gormod fawr. Mae'r gold yna neis.
So, mae ddim... O ie, fi'n gweld, o, mae'n dechrau ni newi nawr. Cof off. Brilliant.
Mae fe'n... Yna ti wedi neud e. am, am y mis gyntaf ti'n neud y job, wedyn mae fe'n... Uh, Ar ôl ni. Hwn yw'r peth fi'n hedo mwyaf. Na, beth differ a, hynny mae'r...
Uh, Yr eisiau flan. Ie, ti'n beth, mae eisiau feddwl nôl rhywun credu, achos mae'r, os ydych chi wedi fyny, mae'r i e dot o dan y handle, so... Ah, okay.
Nôl... Beth i fyna? Fyna. Cyn ti neud e, negi weda i, sdim mwy o du da fi. So, os ma hwn yn mynd yn wrong, by rai chi dod nôl fory. Oh, fire of passion efo fi. Reit, oce. Okay. Oce. Okay. Ie, yeah, tynnu hwnna reit nôl. Ar, neud yn siŵr bod y du'n sownd iddo.

a pob peth. Um, mae'n edrych yn rwydd, ond so fe'n rwydd, mae ti'n meddwl bod ti pob peth yn goffa bod fel yn lei na y gap rhwng pethau, pob peth yn straight. Mae'n job, mae'n job y jawl, ydw e? Mae rai fi gyfadded, byddai'n falch i benni hwn, achos ni fel oh! arfer, ni fel arfer, ni fel arfer yn neud uh, lorries a buses. Mae'r pluniau wedi cael uh, Tough day yn mynd lawr. Ie, ti di goffo o'r penglinia heddi. Plygu lawr i wneud y mini ma.
Job done, boys. Mae un sticker bach dy fi ar ôl, sa'n gwybod ti moyn e. I roi o dano. Pam ni?
If you can read this.
Something's gone horribly wrong neu neu help. Help!
Ti'n gweld y ffydd y ti yna fi oes e? O, rwyt ti wedi fi stico stickers a card, ti'n meddwl, pob lwc i hon. O, diolch ti Carwyn, mae wedi bod yn briliant i weld y car yn newid completely mewn Tywod, really, hanner diwrnod y fe. O re, so uh, na, mae wedi dod eitha da. Edrych yn briliant.
Diolch yn fawr i ti. Mae'n edrych yn ffast no.
Edrych yn fast, yy, ie, gewn ni weld os fydd e. Pleasure doing business with you. Ie, grêt.
Ti sy'n talu?
Na, fi sy'n talu. Ac un arall sy 'di bod yn talu am Hana ers blynydde yw Morris bach, aka Tad Hana. Edrycha pwy sy fan 'yn. Oh my God! GCN fach!
GCN.
O! Wel, 'da fi wedd e'n newydd. Ie. Brand new, 2005. God. Ac wnt wneud yr RSC, Roger Albert Clark. Pedair stage gyntaf fi'n credu, oedd Higgins yn lido. Ie. A we, fi a Blomqvist wedyn yn dablan am second a third. O, reit.
A wedyn, doth pwli off y dry sump pump, da fi. Doth gole oil arno, dynon ni mewn yn ganol y trash yn y stage. Ie. Phil Clarke, David Ryan, o'n nhw'n dala gole, a wedyn des i ben ag a gafel y cwb yn y parts i gyd yn y symcar, roes i'r cwbl nôl arno, a tano fe lan a wei, mas o'r stage, ond elon ni nôl, dropo ni nôl i 49th. Oh God!
So dros y tri dyrnod nesaf wedyn, Ddelwn ni all the way nôl lan i sixth overall a ennill y Class West. Ah, well done. So, brilliant. Joio ni gael yn ôl. Alla i beth o ffwrdd o fe.
Reit, o'n i'n mynd mynd e, achos ti'n mynd i dysgu fi heddi beth i sut mae engine yn gweithio, achos ti'n clyw dy fi. So, hwn yw beth yw engine yn edrych fel? Wel, mae'r ma, ma gearbox dim yna.

Mae'r cwbl ar ben ei gilydd yn lle bod e tu ôl ei gilydd, os teip o beth, t'mod? Reit, oce. Ond 'na beth o'n nhw'n neud wedyn, bo' ti moyn bach o bower wedyn. Ie. Obviously, ma' nhw'n bwrw'r bloc. Beth yw bwrw'r bloc yn meddwl? Wel, neud y twller, ww, o's bloc 'da ni myn 'yn i weld? Wel, drychwn ni ar y bloc hyn 'de, reit? Oce.
Neud y twlle 'na fwy o seis, bod y bwr 'di fwy o seis. Reit, so be' ma' mwy o power hwnna'n neud mwy o power? Ma' hwnna'n increasio'r power wedyn. Reit.
Yym ar y ar yr class y Magilia... Hmm. ...ma' hawl 'da ti bwrw fe twenty thou which is point five oh of a mil. Reit ok. Reit? Y twlle 'na wedyn. Y twlle 'na.
So ma' piston 'di fwy o seis wedyn. Reit. So ma' dy compression di'n codi. Ie. A wedyn ma' isie ti mesur y CCs yn yr head wedyn, yn y head 'da ni.

Reit.
A ma' number two a three lawr y môr. Reit. So bydden nhw gyd yn agor un pryd. Bang!
Bydde mess yn nhw. Bydde ti'n plygu fals. Be sy tu ôl fan hyn wedyn? Ragor o pethe mini sy fan hyn? Ie, ma' 'da ti fan hyn nawr yw special steel crank a gownt mini. Rei- y gbe- crank, beth yw crank to? Crank sy'n troi'r conrods. Ma'r conrods 'da ti fan 'na. Reit.
A pistons di.

Bach, bach, bach fwy. Oce.
Depende o faint ti moyn. Hwna bloc i ti myn 'na, a dim granc yno fe. Reit. Ma three main bearing 'da ti. A'r mini. Yy, 'na un myn 'na a cranc ynddo fe, standard engine. Oce. So ma'r main bearing di'n dala'r cranc, un yn canol, centre main, ma un arall 'da ti myn 'na. A wedyn le- 'na le ma'r conrods di myn yn sown, le ma'r pistons. Reit. So ma' wnna, o ti ma' wnna missing. Ie. So ma', ti'n gwel' nw? Ie fi'n gwel' nw. A ti 'llu gwel' y siâp y cranc, so ma' un yma lan a llall yma lawr. M-hm. Ar Mini ma' ma'r gearbox a'r engine yn un. A o'n i ddim yn sylweddoli 'na. Wel ar Escort nawr ma'r gearbox yn off, dyw wnna byd i neud a'r engine. Ie o'n i ddim 'di sylweddoli bod e'n un, so ma'n interesting. Na na'r gêr fach yr un sy'n joino'r ddau 'da gily yw wnna. Gearbox yw hwn fan hyn? Gearbox parts yw e. Mae'r uh, main shaft i fyna, mae'r lay shaft i fyna.
Good god. So fyna, fel, byddwn ni byth di meddwl bod gearbox yn edrych fel Fel a, mae'r bits na i gyd mewn yn gweilod yr engine go. A wedyn ti'n dod mewn i'r un, os ti'n gweld rocker shaft, mae dwy, dwy deip o rocker shaft fan hyn. So beth yw rocker shaft?
Hwn sy'n ar ben yr head. Right. Uh, man hyn, sy'n agor valves.

yw bod ti'n llygad 130 oars mas o 1300, that you're not far off. Shit, mae lot i cofio, ydw e? Ydy. Shwt i ti'n cofio fe gyd? Fi wedi gwneud lot o ge.
Wel, god, oedden ni ddim yn gwybod ble i ddechrau. Dechreuais i fildo engines i fi'n unan, uh, so o'n i'n 15.

Reit. O'r Metro blynydde nôl, ddim gwarth mil y benne, ond mae'r engine yn neud mil y benne nawr. Wel. Ti'n ffili cael un, ti'n ffili cael nhw ragor. A mae Endaf fan hyn yn collecto nhw wedyn ni. y peil ma, drycha ma. Waw, amazing. Yna fe.
Nawr te, mae'n amser i Hanna cael bach o seat time. Co fe, Resident Performance Driving Instructor ym Mhenbre, Rhys Lloyd. Gyrrwr ifanc y flwyddyn 2008, Pencampwr Cenedlaethol Rasio Ceir Saloon 2012, felly pwy well i hyfforddi Hana ar drac chwedlonol Pen-bre? Pob lwc Rhys, bydd isie fe. Shwmae Rhys.
Hi Anna, ti iawn?
Good diolch, nes i gwrdd â ti. Ie, a ti, ti'n edrych mlan?
Yy, sai'n gwbod beth i edrych mlan, yym fi bach yn nervous ma' rai' fi weud, achos fi 'di ffilmo ar trac Pen-bre loads o weithe. Ie. Yym mewn gwahanol events, on

Um, so byddwn ni'n mynd mas yn, so fel gweud, lap o doi cynta, jyst ewn ni, ewn ni look round, okay. dangos sut i round, fel mae pwy ffordd mae'n mynd o beth. So, so... dylai i fod yn point of hyn trwy amser. Okay. A mynd ffra. Na, os ti'n mynd ffra, fi'n mynd ffra. Fi'n mynd trwy bol, okay.
So mynd lawr i'r cornel cynta da. Okay. Um, so mae'n eitha tin. So bydd hwn fel... Mae'n hepyn. A di mwyn yn hepyn. So bydd fel second gear, ti'n mynd, i troi mwyn eitha hwyr, a wedyn mynd i wso bach o'r cyrb o'r tu fewn. Okay. A wedyn just gad y car fel

A wedyn mynd i'n gadael e do mas reit draw i'r dde toren. A wedyn mae ma hwn yn cornel eitha teit, ti'n meddwl. Ti'n ffili gweld... Ti'n meddwl ti'n gweld... Ti'n moyn mynd mlaen? Ie, ond i'n meddwl eitha deceptive. No? So, okay, breco so... eitha hwyr a troi mewn. A, oh, fel a? Ie, yeah, just yn agos i'r... O, nefod, yn agos yna. agos i'r markers nawr, ti'n meddwl. Sa'n credu gallai fi mor agos â 'na. A wedyn yr un peth ochr draw wedyn. God, ti'n mynd, mae'n rili anodd i meddwl beth pwy ffordd ti'n mynd a ble ti'n, pwy lain ti'n cymryd. A, a fwyaf cloi ti'n mynd, y fwyaf mae popeth yn dod lan i, ti'n mynd, popeth yn digwydd fwy cloi, ti'n mynd. So, so ti'n mynd, ni'n cadw fe wyth o fryn. So dim yn ffrin. Dim yn ffrin. A wedyn mae hwn ytha, Difyr. So, mae'r cornel reit pen draw. So, ti'n aros mas eitha hir fan hyn. So, sy'n ni moyn troi mewn y cornel nes bod ni fel fan hyn. Right. A wedyn, troi mewn eitha hwyr. Jyst i agor y cornel lan i gyd y te. Okay. A wedyn, jyst i wsa gyd o'r cyrb ar y tu fas wedyn, jyst i cadw'r cadw speed i fy'n lan, right? right so, um, mae cornel lywydd fan hyn, dyn ni to nawr. Mae hwn eitha caled i gweld, so byddwn ni'n mewn i fe eitha cyflym. So, iwsa bach o cyrb yn y tu fewn. Okay. A wedyn lawr gyr, iwsio'r cyrb ar y tu fas, ti'n Okay. A wedyn ni'n dod lan i'r corner olaf wedyn ar y, ar y lap. Okay. Mae wedyn sy'n mas y ti wedyn i'r straight wedyn. So, yn troi mewn eitha hwyr, a wedyn... O, mae Mae lot mwy yn codi eitha tric, ti'n mwyn lot dal y blot yn ôl fas. Ie, a wedyn jyst gad y car i dod, ti'n

Sdim byd y set ma mlan. Wel ma trad fi'n gallu twtio'r pedals. Lyfli, oce. Ww, cawn ni off.
So, ewn ni lawr i diwedd, uh, lawr i diwedd y pit lane ara. Rhybudd, iaith gref wrth i Hanna cael bach o drafferth gyda'r gears. Os o'ch chi'n meddwl bod iaith fi yn wael, so chi wedi clywed gol eto.

Y peth yn very important yn ei siarad dwi ti. I know, my ass crack's massive. Have you f***ing stuck? This feels awkward.